Сиэммин сахалыы саҥарарга үөрэтиэ этибит. Оҕом бүгүн кэлэ тоҕо сахалыы саҥарарга үөрэппэккит диэтэ. Төрөөбүт тылын толору баһылыыр киһи бу олоххо бигэ тирэхтээх, киэҥ билиилээх буолар. Сахаталассье симэҕин курдук сиэдэри үрүйэ уутун курдук ыраас, төрөөбүт төрүт тылбытын, көмүскүөҕүн, харыстыаҕын, сайыннарыаҕын төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-бичик күнүнэн эҕэрдэлиибин, доҕоттоор! Иһиллэр да? Аһаа, иһиллэр. Үтүө күннүн. Төрөөбүт сахатын тылын сайын барыыга, чинчийиигэ олоҕун анаабыт саха алфавитын төрүттээбит бастакы лингвист Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнүгэр түбэһиннэрэн олунньу уон үс күнэ төрөөбүт тыл уонна сурук бичик күнүнэн бэлиэтэнэр. Бу дьаһал Саха Өрөспүүбүлүкэтин бастакы президенэ Михаил Ефимович Николаев ыйааҕынан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сыллаахха олохтоммута. Бу күн бэлиэтэниэҕиттэн саха тыла сайынна диэххэ сөп. Ол гынан баран биһиги оҕолорбут сахалыы саҥараллара аҕыйаан иһэр курдук. буолла. Ону куттал дуу эбэтэр сахалыы таҥарарга биһиги төрөппүттэр улахан оруолу толорор болуппут. Ону бүгүҥҥү бүгүҥҥү мустубут сүрүн темабыт буолар билигин оҕолор сахалыы сатаан саҥарбат буолан иһэллэрэ. Онуоха төрөппүттэр бу биһиги оҕолорбутугар хайдах көмөлөһүөхпүтүн сөбүй? Бастатан, бастатан туран тугу биэриэхпин баҕарабын элбэх оҕолоох эбээҕэ, элбэх оҕолоох сиэннээх эбээҕэ Нөмүгү нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕор Саха Республикатын культуратын туйгунугар үлэ бэтэрээнигэр Надежда Егоровна Егороваҕа. Надежда Егоровна бэйэн санааҕын үллэһэн эрэ биһиттине кытта. Паһаалымай күн суламынан Үчүгэй киһиннэн күндүн өмүгүм нэһилигин олохтоохторо, эдэр көлүөнэ бэйэм биир идэлээхтэрим. Онтон бу бүгүн биири төрүт тылбыт күнүнэн эһини барыытын эҕэрдэлиибин. Иһиллэр дай. Иһиллэр Онна онна Онтон бу тылбыт сүтэн эрэр диэн бары кырдьык долгуйабыт ону бу сайдыыбыт биир көрүҥэ бу газеттер игин элбээннэр оҕолорбут саҥарыахтарын ниттэн бу телефонун тута сылдьан телефон телефонтан үөрнэллэр онно биллэн турар биһи төрөппүттэр буруйдаах буллахпыт телефонун тутуран кэбис саатар эрэ манан араргыдын сырыттын диэн онон онноор олох күн тыаҕа олорор туох саха ыалыгар сиэннэрэ нуучула аҥаран тураллар дии тойо такына бартым бу телефон араас мультиктарбыт нуучула аҥаран омукту аҥаран онно үөрэнэн тураллар саҥарыахтарын нетте уже өй хаҥарахтарын нетер өйдөрө ханаалара нууччалыы буолан хаалар. Итиннэ биһиги эмиэ үлэлиэхпитин наада. Биир өттүнэн урут биһиги оҕолорбут улааталлары маннык гаджетты телефоннорун интернеттен суох буолла. Онон барыта эһээ бэй иитиитэ ийэ аҕа иитиитэ барта сахалыы тылынан баран саха тылыгар швейдер этэ мина икки улахан сиэним маннааҕы чораанчик дьыссаакка илдиоттара чораанчик дьыссаата сахалыы сиэргэ туомҥа абыычайга сахалыы тылга ары швейди үөрэтэллэр онон сиэннэрим сахалыы швейдик билэннэр куоракка киирэллэригэр иккис нөмердээх оскуолаҕа сахалыы тыллаах класстарга үөрэнэ киирбиттэрэ Онно киирбиттэр оттон куорат оҕолор нууччалыы аҥараллар болоҕу гынан баран, оҕолорум ол кэнниттэн ол сиэннэрим республиканскай лицейгэ үөрэммиттэр иннигин онно эмиэ хакылыы тыыннаах Иван Иванович Шамаев директордаах лицейгэ үөрэммит буоланнар эмиэ сахалыы тыыннаахтар сахалыы тыллаахтар сахаларын тута сылдьаллар

Мин көрөрөр, мин холобур бу куоракка өр сыл олорон кэллим. Ол гынан баран урку куорат буолбатах, сахата элбэх, сахалыы хаҥалаах элбээтэ. Онно хайа тэрилтэҕин кирдиҥ даҕаны сахалар элбэхтэр буолан киһи сахалыы холкутук бары боппурун баарсар. Онон сахалыы тыын элбээби курдук көрөбүн сөп. Покровскай эмиэ урут барыта нуучалыы нүөннэллэр этэ дии. Нуучалыы тыллаахтар этэ. Сакаларбыт нуучалыы аҥараллар этэ Покровскайга. Биһи үөрнэрбит саҕана ол гынан баран билигин бары хакылы аҥараллар эмиэ. Онон киһиттэн бэйэтиттэн тутулуктаах чыһаныыбын хайда иитэрбититтэн, оҕолорбутун кытта дьиэҕэ уокка хакылы аҥарарбытыттан диэн Аны туран боллааны бу тоһуну сылларга Эркээйи диэн учеба программа тахсыбыта дии психологическая наука доктора Конечникова Анастасия Петровна онно этнопедагог Елена Татьяна Михайловна оҥорбут программалара, онон оскуола детсад онон учеба үлэни ыытан испиттэрэ сиргэ, туомҥа, ити оскуолаларга кыыс куо уолаттары туспа үөрэтэр эми

правительствоттан Федосия Васильевна Габышева бээтинэн Илина Татьяна Михайловнаны ыҥыран бу эркээйи программаны хос сөргүтэн оскуоларга детсадка ону итиигэ бу программаны хостон суруйарга салайбыт салайбыт этэ иннигин ити программа куруллан билигин Бу үөрэх сылыттан оскуолаҕа тарҕанаары турар эбит. Тарҕаммыт үөрэх министерствота итиннэ хоккутуга бирикээһэ тахсыбыт оскуолаларга ити эркээйи программа халкыта эркээйи эргиирэ диэн оҕону иитии халайыы буолбакка оҕо сайдар эйгэтин тэриигэ диэн ордук туһуланар эбит. Онно туран буоллаҕына туга ийэҕэ оҕо ийэтин иһиттэн оҕону иитэн таһаарарга диэн. Ол аата буоллаҕына ийэ ийэ бэйэтин оҕотун төрөтөн иннит бу эйгэҕэ үлэлэһиэхтээх, оҕотум тапталынан, махталынан, эрэлинэн сахалыы сахалыы тыыҥҥа иитэн таһаарыахтаах эбит. Хакылыы кэпсэтэн, хакылыы ыллаан, сахалыы хоһооннору ааҕан, сахалыы остуоруйалары ааҕан, холобур, бэйэтин иһигэр сылдьар оҕотун кытта оннук иитэн таһаарарга диэн ол программа құрулла сылдьар эбит онно онтон саҕалаан бу үйбэ түөс сааһыгар диэри оҕону хайдах иитэргэ олох бэлэм программа оҥоһуллан тахсыбыт ити була культураларга эмиэ сыанаах тоҕо диэтэххэ ыччаттар үксүн культура эйгэтигэр сыстаннар бараллар онон ити оҕолоро эмиэ кинилэр сайдыыларыгар иннэ тирэх буолар программа диэн көрөбүт иһиллэр да иһиллэр иһиллэр аһаа оттон онтон була мин бэйэм өттүбүнэн боллоҕун ба уон сэттэ ыллаахха мин москваҕа түөрт ый устата араас омуктаргытта институт вишневского диэҥҥэ эпрессияны эмтэнэ сылдьыбытым онно холобур мин бу саха буоларбына миигиттэн миигин триергииллэрэ диэн туох диэнтэй эн туох итэҕэллээхиний диэн Эн тоҕо итэҕиллэххин уонна сахалыы төһө билэҕиний? Саха тыла биһи тылбытыгар ханан майга хорох тыллар холобу ити тувие турцияларын кытта туду бирди казахтары кытта турактары кытта ахсаамыт биир ахсаан биир икки диэн ааҕарбыт сорох тылларбыт биир эбит онон даже аймақтаһан алказак дыттырны турун бара сылдьар быраас миигин олох бэйэтэ курьеруйдан шөбэтигирде сылдьан эпрессиялаан аймағырқаантан көмөлөспүтэ онно тиийэн бараммын мин бу кырдьык даҕаны бэйэм саха эрээбин сахам үгүс сиэрин туомун обычайын билбэт эбиппин диэн онно бэйэбин көрүм билиммитим онтон кэлимэ онтон ыла дьыбы саха тэҕэлэ тугун ханныгын, туох сиэрдээх-томнаах бүппүтүй диэмин биликкин бүгүҥҥэ диэри ону үөрэтэ сатыы, ону билэ сатыы илдьэҕин. Онон киһи сахата угуннаҕына, ити сахатын дьиҥнээхтик билэ сатыыр, көрө сатыыр буолар эбит. Онно өссө төннөн билэҕин көрөҕүн да оччонно өссө билбэтиҥ элбээн иһэр. Аны туран балаҕан ити атын омуктарга холобур атын омук сирдэргэ барбыт сахалар бардылар да сахаларын тылын онно сахаларын били сиэрин-туомун туппутунан бараллар дии онно баран дьэ дьиҥнээх сахаларын билинэр буолаллар омуктар быстыгын тоҕо диэхтэхи кинилэр ол оннук атын бээлэринэн бээлэн тылларынан бээлэн сиэрдэринэн туомнарынан атын дьоҥҥо интириэһинэй буолаллар онно кинилэр оччоҕо бастыыллар холобур нуччалыы аҥарын тиийэн баран

Өссө ити куоракка элбэх элбэх киһи били араспаанньаларын кытта сахалыы бэйэлэрин төрдүлэринэн ылаттаан эрэллэр. Онон сахалыы элбэх хамсааһын барар диэммин көрөбүн. Онно онно сөп ленэ мин били урунаҕа вермик буоламмын этиэм этэ холобур ити уруна битиктер аан дойду үрдүнэн Ватикаҥҥа да буоллун ити Кореяҕа да буоллун Индия да буоллун ханна баҕар сахалыы аҕаллалар эбит сакал, сакалыы тыллаах эрекену сатаамааҕар он өйдүүр онтукпу була бартаны сака итэҕэлэ хурулла сылдьарбыт ол иһин аны буллаҕына туохха эттэххэ ити дириҥ үрэххэ эмиэ археологическай хостоһуннар барбыттара дии хостооннор. Онон буоллаҕына бу сакалар биһи төрүт бу сака иһирин олохтоохторо буолабыт диэн дакаастанан эрэр билигин өссө чинчииллэ сылдьар онон олох түҥ былыргы олохтоохтор буоларбыт аны Турцияҕа былырын да иллэрэ сылдуу били тюрк тыллаахтар туохтара буолбута дии конференциялара улахан мунньахтара буолбута онно туран Хаамай, былыргы түҥ тыл саха тыла эбит диэн онно бары билиммиттэрэ. Онтон былыргы саха түҥ тыллаах тыл саха тыла буоллаҕына улаата биһиги хаамай былыргы түҥ олохотын бу дьону төрүттээбит омук буолар курдук буолан тахсыбыт аны Тууракта болу бээллэрин били туохтарын оҥорбуттар этэ. Нучиле така древо жизни диэн. Э, древо бии оҥорооччу төрүччү төрүччү маһын. Ол онно хаамай төрдүгэр, силиһигэр үс куттаах сахалар диэн суруллан сылдьар. Онтон биир лабаатыбалы силиһигэ болла бөртөлөр диэн баар онно. Онтон атын омуктар үөһээ лабааларга олороллор. Онон ити Турцияга бардакта, хакылы таҥастаах чийдакта биһи төрүттэрбит диэн кинилэр билинэллэр эбит. Онно Турцияга дьон үгүс дьон иннэ диир. Улаханнык убаастыыллар, биһи төрүттэрбит диэн билинэллэр бу сахалар түүр комуктар төрүттэрэ диэн онтон тюр диэн боллаҕына төрүт диэн тылтан үөскээбит диэн этэллэр нэдиэн берсе бар төрүк төрүктэрбит төрүк диэнтэн тюр диэн эти туохтаан саҥараннар тюрки диэн ааттаабыттар диэн Онон билигин боллагана ити туох улахан хамсааһыннар, улахан ити генетика да этэриннэн эми былыргы омуктар буолабыт ону онон бэйэбитин убаастанан бэйэбитинэн киэн туттан бу диин былыргы омук буоларбытын ону тылбытын харыстаан олох былыр былыргыттан бу тылбытын илдьэ кэллэхпит дии улаханнык харыстаан бары сирбитин туоммутун сүтэрбэт Онон инники оҕолорбут ону эмиэ сахаларын наадатыгар, сахалыы тыыннарын сүтэрбэккэ кэлэллэригэр биһиги иннэ улахан эппиэтистээхпит. Онон хас биирдиибит ититтэн ким ким да буруйдаах диэбэккэ биһи бэйэбит төрөппүттэр бэйэбититтэн тутулукта. Була ону ону ону толкуйдуурга, ону ылынарга ити бу саха тэҕилэн үөрэтиэххэ наада. Айыы үөрэҕин билиэххэ наада үс акылар буоларбытын, үс дойду баарын, тоҕус халлааннаахпытын, не барытын билиэхпитин, оҕолорбутугар үйэтиэхпитин, сахалыы тыынныахпытын наада диэмин. Саныыбын. Холобура, Надежда города холобура то сайдыыбыт саха тылын сайдыыта уопсайынан сахалар сайдыыбыт даҕаны били ыһыахха даҕаны холобура аҕыйах сыллааҕыта сахалыы таҥаһы ким да кэппэт буоллаҕа да билигин дьон барыта сахалыы таҥнар дибит да ыһыахха ол онно да көстөр буоллаҕа дии сайдыыбыт Ди сахалыы тыыммыт киирбитэ көстөр бу тоҕуһун сыллаахха биһиги бастакы президеммит Николай Михаил Ефимович суверенитетке пытын быппытчи бэби прапытын онно культура үлэлиһилдет хайдахтаах курдук онно өрө тымыппытый Мунньахтарга сахалыы хаҥырар буолбуппут, тэрилтэлэр ааттара, нэһилиэктэр ааттара сахалыы уруттар буолбуттара, куоракка урут автобуска игин нууччалыы эрэ тыл хаҥырарбытын ирдииллэр этэ ди. Онтон көҥүл сахалыы хаҥырар буолбуппут. Билигин куоракка олох автобус бүтүнү хака. Көҥүл сахалыы хаҥарабыт. Мунньахтарбыт билигин сахалыы бараллар. Урут биир нуучча баар буолла диэн нууччалаан муҥнаныы баа буолар этибит. Онон дигинэн бу саха тылыгар, уһуктуутугар, тэнийиитигэр, тыллыбытыгар ити Михаил Ильичка наһаа махтанабын. Олоҕун мин сакалары уһуннарбытыгар Онна онтон ыла дьэ бу сахалар улаханнык сайынныбыт дьэ оҕолорбут соҕуруу омук сиринэн иин үөрэнэн игиннээн аан дойдуну билэн-көрөн кэллилэр ол гыныма ханна да барбыттар ини саха били туох сатаабыта оһуор диэбиккэ диэри айар дьоҕура саха гена барылартан үрдүк оҥорбута барыта били айылҕаҕа чугас дьон гиэнэ дьон туһатыыр киирэр гына оҥороллор сахалыы толкуйдуур сахалыы хаҥарар киһи ордук туох талааннаах буолар онно туох чиэхпэһэбий тирэхтээх буолар Аны туран буллаҕына били Николаев диэн хасырыллаахха миэхэ ити кулукка үлэлииртахпына дьону кытта көрсүтүү эмчик кэлэрдибитэ. Эдэр ыччат министерствотын өҥө кэллим диэбитэ. Ол кини болла ол эми министерствотын өҥө Германияттан учуонай кэлэн бу саха этон тыллар дорҕооннон үөрпүтэ диир Уна саамай үрдүк эниэргиэлээх ньэҥирдээх саха тыла биччиэн коло ийэ аҕа тоойуом игин диэн тыллар хайа да омук тылыттан күүстээх эниэргиэлээхтэр эбит ньэҥирдээхтэр онон буллаҕына кини эмтиир даҕаны улахан күүстээх энергия манна били вибрация учила така вибрацията үрдүк улаата ол буллаҕына эмтиир дьоҕурдаах киһиэхэ тиийэр дьоҕурдаах, киһини уоскутар дьоҕурдаах, сахалыы тыбыт тоойуом, билигин аҕыйах киһи тулпуттар булабыл, биһи кырайдахпыта дьоmu бары тоойуом, хыччы, тука, миин диэн тыллары тутталлар аҕай этик дьоннор, онно ийэ аҕаа диэн тыллар. Онна сахалыы дифтоннар это ы, е, о, ү диэн эмиэ эмтиир кыахтаахтар. Холор биһиги элбэх буламы энергиянан дьону эмтиирбит дорхоону таһаардахпытына күстээх туох дьайы барар. Саад. Ону көрөбүт да билэбит даҕаны. Оччоҕуна биһиги төрөппүттэртэн барыта саҕала этон оҕону иитии иһин биир төрөппүттэр төрөппүттэр оҕону оҕолорун иитэллэр буоллаа дии, сахалыы иитиэхтэрин наада буоллаа дии. Ону биһи били бириэмэбит ыгым буолан өссө биир ыалдьыппыт санаатын истиэхэйин, надеждыга махтал. Билигин кэпсэтиибитигэр эмиэ кыттыһаар, арахсан хаалыма аха чораанчык уһуян уһуяҥҥа театральнай студияны салайан үлэлэтэр эбии үөрэхтээһин педагогугар татьяна егоровна громоваҕа тылы биэрэн баҕарабын бу оҕолорбут уһуяҥҥа сылдьар оҕолорбут үксэ нууччалыы хаҥараллар дуу сахалыы саҥараллар да. Үтүө күнүнэн барыытын була бу төрөөбүт күммүт тылынан ээ күнүнэн эҕэрдэлиибин. Кэнники сылларга буоллаҕына оҕолорбут кырдьык сахалыы хаҥарбат буолан эрэллэрэ кырдьык улахан барыбытын олох долгутар кыһалҕа буолан эрэр дии саныыбын. Биһигин өйүбүтүгэр холобур уһуйааммытыгар даҕаны, оскуолабытыгар даҕаны сахалыы кылаастар, сахалыы групп бөлөхтөр суохтарын үрдүнэн наһаа элбэх оҕо нууччалыы тылланна. Холор мин уһуйаан үлэһитэ буоларын быһытынан оскуола кириэхтэрин иннинээҕи оҕолорбут хаҥарар хаҥаларын туһунан ханаабын үлэстиэхпин баҕарабын. Бу оҕолорбут оҕолортолоругар Сахалыы саҥарбатоҕо олох сыллата элбээн иһэр, биллэр онтугута. Сыл аайы эбиллэн-эбиллэн иһэр. Үгүс оҕолор буоллаҕына бэйэ-бэйэлэрин кытта олох нууччалыы эрэ бодоруһаллар. Оонньуулларыгар иһин барыта нууччалыы кэпсэтэллэр. Үксүн оонньуулларыгар. Кэпсэттэххэ, онто кинилэри кытта кэпсэттэххэ буоллар сахалыы саҥар диэтэххэ биир-икки эрэ тылынан нэһиилэ тоһуттаҕас паайтык нучалы тахаксыаннаах паайтык саҥаран хоруйдууллар хорохторо эбэтэр была этиилэрин сыыһа тутулунан хаҥараллар нучалы этии тутулунан тутан хаҥараллар этиилэрин сыыһа оҥороллор онто хоро оҕолор олох даҕаны сахалы өйдөөбөттөр даҕаны уонна эгэ аҥарахтара да омуктарын ыйыттахха хоро оҕолортон Киһи хомойох я русский эмиэ бааллар. Я русский дииллэр. Хомойох. Манна улахан оруолу боллаана ото содулу олохпутугар Надежда Горнеппин гаджеттар YouTube аңнан китэ улахан хабыдыллаах оны бары көрө билэ хэлдебит. Ол эрэри оҕону тулалыыр күннэтэ оҕону кытта алтыһар дьонтон биһигиттэн бэйэбититтэн тутулуктаах диһаныыбын ордук төрөппүттэртэн дьиэ кэргэнтэн Үгүс төрөппүттэр буоллаҕына оҕолорун кытта алтыспакка, кэпсэппэккэ, олох кыра эрдэхтэриттэн Надежда Егоровна эппитин курдук олох оҕолор хаппырыыстаабаттыын, ытаабатын, ону манны гынар бар мэһэйдээбэтин диэн концерт, телефон туттаран кэбиһэллэр. Аха, оҕолоро бола күнү-күннээн ону көрө-истэ олорор. Онон үстүгэр буоллаҕына бу гаджеттарбыт, бу ютубпут оҕолорбутугар төрүттэрэ холбуйаллар. Да диэххэ диэхпитин сөп курдук. Анын туларбыт нууччалар. Онон оҕолорбут хайыахтара нууччалыы тылланан хаалаллар. Аха, онно бу боллагына кэпсэтиибит холобур хайдах кынан төрөпүттэрге бу кыһалганы оҕолорго ото бу кыһалганы туоратан оҕололоро да көмөлөөхтөрүн сөбүй дэнди ол иһин боллана ханааларбын этиэхпин баҕарабын Мин ханыахпар буолла бастатан туран төрөппүттэр бэйэлэрэ бу кыһалҕаны үчүгэйдик өйдүөхтэрин наада. Оҕолорун инникитин ханаан туран, үчүгэйдик толкуйдаан туран, оҕобут төрөөбүт тылынан хаҥарбата кини кэнэҕэски өттүгэр олоҕор охсуулаах буолуо, кэлин хакылыы хатаан хаҥарбытыттан ханнык эмит түгэҥҥэ кыбыста, кэмсинэ иһдьэ диэн толкуйдуохтарын наада. Уонна төрөөбүт тылынан хаҥарара, ханыыра, толкуйдуура кини хайдыытыгар ордук күүстээх тирэх буолуо диэн толкуйдаан оҕотугар олох оҕолоругар көмөлөһүөхтэрин наада. Ол туһугар болаана бастакытынан дьиэ кэргэн иһигэр сахалыы эйгэ тэрийиэхтэрин наада диэн оҥоруохтарын наада. Ол аата хакылы эйгэ диэн хакылы кэпсэттэн, сахалы остуоруйалары кинигэлэри ааҕан, сахалы оонньуулары оонньоон, уонна биһиги сахабыт диэн, биһиги сахаларбыт диэн өйдөбүлү бары өттүнэн иҥэрэн тураннар. Элбэх кинигэтэ, аха, төрөптөр олох элбэх кинигэтэ тылаһыҥ, биһиги билигин боллана айар кыһабыт наһаа үчүгэй араас көрүҥнээх кинигэ оҕону сайыннарар кинигэ эбэҕитин таһаарар буолла дии интириэһинэ бай кинигэлэри таһаарар дэлби онно атылаһыҥ онно туох киэһэ аайы утуйуохтарын иннинэ оҕолоргутугар сахалыы тылынан остуоруйа кэпсииргитин олох үгөөс оҥостуҥ сахалыы мультиктарда көрдөрүүҥ ол ютубкутугар да араас сахалыы киһи туһанара оттон баар ону туһаныҥ холобур чохоону көрдөрүҥ, онно эмиэ элбэх үчүгэй баар. Уна эбэ Майя Майя диэн наһаа үчүгэй канал бар, онно эбэ Майя сахалыы устуоруйа гин бөө кэпсээн бөө кэпсиирэ бар. Чуораанчык журнал каналлар. Ютубка бар да эти. Барда YouTube каналлар бааллар. Аа, Haa, эбээм аайы игин диэн олох прямо инде кырылар. Ону таһынан бала олохпутун оонньуу көмөтүнэн ахакылы хаңгарарга үертиэккитин, тылын хапаан байытыаккытын сеп, сөп араас остуол да оонньууларынан, тыл да оонньууларынан оонньууларын көмөтүнэн оттон арааһы булуохтун иһин болумманы бардын кэпсиэ ордохпуна бүгүн олор бүтүөн буола араас ону таһынан бола сахалыы хоһооннорду үөрэтиҥ Хоһон үөрэтэр оҕо буоллаҕына, холобур, бу өйдөөн хаалар дьоҕурналаата памятын эрэ сайыннарар буолбатах. Холобур, сайыннарар буолбакка, холобур, сахатын тылын сүмэтин этигэр-хааныгар иҥэрэр. Иҥэрэригэр эмиэ көмөлөһөр улахан суолталаах. Холобур, хоһоон үөрэтэрбитигэр биһи билбэт тылларын суолтатын быһаарабыт игин дии. Онна ол тылы холостук хос-хос нойосус үөрдэлэр хатыллыыр, биллэр, өйдөөн хаалар. Онтон ханнык эрэ түгэҥҥэ кэнники ханнык эрэ түгэҥҥэ ол тылын эмиэ атын атын атын сиргэ истэр холобур. Онно ээ өйдүүр уонна чиҥэтэн биэрэр ол тыл туһунан өйдөбүлүн. Вот ол аата оннук гынан холобур тылын хаппааһа байан киирэн барар быллаха дьыбыт да. Хөп, уонна туох аха. Уонна онну интириэһинэй интириэһиргэтэн ол хоһоон иин үөрэтэр дэлби ис хоһоон бу бу поэт туга этээри гыммытын туох ханаалааҕын иһин үчүһүбэти хайаатахытына быһааран өйдөтөн биэрдэххитинэ оҕон интириэһинэ интириэһэ улаатан үөрэтиэх баҕа санаата улаатар бу биһиги нөмүгүтүгэр бу ыллыт түмсүүгүн барбыт да наһаа үчүгэй наһаа үчүгэй даҕаны хоһооннордоох мин оҕолорбор онтон үөрэтэбин ээ Угу. Үөрэтебин ити улуус иин конкурстарга ити хоһооннортон хаста даҕаны кыайа этон күрэхтэргэ кыайа гын һэллибиппит наһаа үчүгэй биһи бу биһи нөмүгүбүт ортотугар олорор автордар хоруйбут туохтарын хоһооннорун үөртэхоҕо мин били кэпсээн иин этэн өйдөтөн үөртэххэ өссө интэриэһинэй буолу уонна боллаҕына өссө туох диэх Бини туох өссө тугу диэх боллум этэй? Очоҕонартан Настаан хайдаҕара оонньууннан игин угуйуохха сөп буллаҕа дии. Оонньууннан били Күнү быһа YouTube холобура ол гаджет тутан сылдьар бириэмэлэргэ холобура ылан оонньууннан угуйаан, онтон киэһээ остуоруйа хахалыы ааҕаан диэн оонньуу хайдах эрэ А уонна главный улах хаамай главный улах хахылыы кэпсэтиэх наада. Холобур биһи уйамдыар маннык ирдиибит төп. Мин ол холобур оло дьарыктарбар хоспор киирэлэри оло манна ким да нуччалыы хаңарпат диибин. Оннук хайбыт кэпсэтэбит кэпсэтип ну сибигинһен нуучалахан кэпсэтен аллар эбелен ha онтон балана ну дибит дибит онтон аре киэһэ холобур төрөпүттэр ыла кэлэллэр дии Оны төрөпүттэр ыла кэллэр датта олобут үөрө көтөден төрөпүттэрин кытта нуучалы кэпсэтен чөгүргүрән керем. Бу төрөпүппүн тутта кэпсэтиэхпин сөп Иитээччини кытта хахалыы кэпсэтиэхтээхпин, терапевтан нуучалыы кэпсэтэрим көҥүллэнэр диэби курдук дьэ олох нуучалыы олох кэпсэтэн кэпсэтэн киирэн бараллар. Ону терапевтербит эппиэттииллэр. Ону ото бу нөмүгү урут уруккаттан хайдара сахалыы баҕай этибитэ рут нуучалыы биһиги биһиги бөкөлүөнэ үчөйдүк нуучалыы чиэһини тыха олох үчөйдүк аңарбаппыт таҕан хахалыы да букуйан ыраастык аңарбат курдукпут үгүстэр уонна нуучалыы да сүөдэҕэҥэр бапа ол курдук төрөппүттэрбит ол оҕолоро эппиэттиилэр уонна бэйэлэрэ нуучалыы сыыһа аҥараллар оннук суол эмиэ баар сөпкө да аҥарар төрөппүттэр бааллар ол гынан баран аха төрөппүттэр наһаа нуучалыы кэпсэтэллэр маҕаһыыннарга эмиэ истэбит олох истэбитти көрө истэһиллэбит оҕолор олох төрөппүттэрин кытта нууччалыы кэпсэтэллэр ол киһи хомойор онон буоллаҕына бары күүспүтүн өйбүтүн-санаабытын ууран оҕолорбутун сиэннэрбитин сахалыы саҥалаах сахалыы санаалаах дьон гына иитэн таһаарыаҕын оҕолорбут буоллаҕына сахаттан төрөөбүт сахалыы сирэйдээх сахалыы моһуоннаах эрээри нуучча тыллаах ол аата хайа да омуга биллибэт дьон буолан ула, буола улааппатыннар саха буолан сандаардыннар киһи буолан килбэйдиннэр ытык түмүгүбүт кэнэҕэскитин нууччалыы тыллаах нэһилиэккэ кубулуйбатын ол туһугар бэйэбит саамай сөп аха Күрдөөдөг онно махтал. Билигин буллаҕына арахсан хаалар түгэннээх боллохпутуна бу тохтаах бириэмэбит хааччахтаах хэп ону арахсан хаалар түгэннээх өссө биирдэ ссылканы баттааммыт баһаалыста киирээриҥ сөп олох бары үчүгэй баҕайы кэпсэтии бары киирэн дальше кэпсэтэн иһиэхэйин дии онтон билигин буллаҕына татьяна ивановна махтал олох били эдэр ийэлэр эмиэ киирбит буолуохтаахтар истэн олорор буолуохтаахтар бары ити татьяна егоровна эппит сүбэтин туһаннын бары татьяна егоровна арахсыма олор биһигини кытта кэпсэтиибитигэр эмиэ кытта Билигин буллаҕына бээтин санаатын үллэстэргэр тылы биэриэхпин баар ойорто оскуолатын саха тылын уонна литературатын тылыгар Айна Дмитриевна Григорьеваҕа. Айна Дмитриевна оскуолаҕа бу оҕолор төһө саха тылын уруогун ыарырҕаталларый оскуола оҕолоро? Аһайдык Мин буоллааны бу учутал буоларым быһыытынан саха тылын учуталын учутала буоларым быһыытынан оттон бэлитиэхпин баҕарабын оҕолор саха тылын билигин олус арархаталлар диэн сахалыы суруйалларын сахалыы саҥаралларын наһаа ырҕаталлар бу бэһис алтыс кылаас оҕолоро холобура дифтону, сахалы дифтону диэн хатаан суруйбаттар диэби курдук, нуччалы Йонаан, Янаан диэби курдук суруйа тураллар. Бу бу оттон алын класстан алын класстан уже маннык билэх этен хатаан маннык суруя халы хаңара хуруя үрдяхтаахтар була ди хаатарын үөрэнэр кинигэлэрэ даҕаны ыарахан ити наһаа туох боппуруос быһалах дии үөрэнэр кинигэни бары ыарырҕаталлар дии сахалыы аха ол иһин араабыт урукку биһи наһаа ыараппыттар ол иһин тоҕолор биллэн туран ыарырҕаталлар онуттан били буккуллан хаалба били нууччалыы холобура баран хаалаллар онтон аны сахалыы үөрэтиэхтэрин наадабыт да ол иһин эмиэ хайдах эрэ буккуйан хаҥарар буолан хаалаллар буоллаҕа дии бааһынайдыы диэххэ сөптөөх сахалыы тыллары олох тылларын саппааһайын олох мөлтөх ону өйтөн суруйарын олох туох мөлтөх оҕус булааччы орох оҕолор оттон үчүгэй бааты курьер оҕолор бааллар оларын хата Олор эмиэ бааллар. Элбэх баай тылынаар ыйыталлар хахалы тыллары бу, бу тугуй бу туох тиэмий диэн наһаа элбэхтэ ыйыталлар. Ник курдук холобура туох тугу сүбэлиэн этэй холобура бу төрөппүттэргэ бэйэн бу сүбэлиэн этэй бу оҕолор саха тылын уруогун оҕолорго то эмиэ бу сөпсөһөбүн бу Надежда Егоровнан Татьяна Егоровнаны кытта кинилэр эппиттэрэр сөпсөһөбүн бу биллэн туран төрөппүттэн эмиэ улахан тутуу буолар дии холобура билэр биһиги иитиибитигэр сүрүн оруолу ылан түһүү күүс буолабыт дии ол иһин оттон дьиэ иһинээҕи били маннык эйгэҕэ то сахалыы тыыны киллэриэхтээхпит буолаа дии оны эрэ оттон оҕолорбут төрөөбүт тылларынан саҥарыахтара ол холобура били уһуйааҥҥа сылдьар хаҕаттан уһуйааҥҥа дьаллартан саҕаттан холобура да били сахалыы маннык хоһооннору дэлби үөрэтэн Татьяна Горна эппитин кытта сахалыы оонньотон игин онтон оскуолаҕа бардахтарына арыый уже били ылынар буолан буллахтара дии холобура оннук Ону бэйэм ийэ буоларым быһыытынан эмиэ оттон икки оҕолоох ийэбин. Ону ороттон эмиэ тэһэ кыларынан сахалыы тыыҥҥа илтэ хатыыбын. Бэйэм оҕолорбун дьиэ иһинээҕи оттон сахалыы билэн туран олох саҥарабыт, кэпсэтэбит оҕолорбутун кытта. Онно хайыбыт сахалыы оттон наар кэпсиэхэ наада оҕону кытта кэпсии холобура ки үлэ үөрэх кэнниттэн холобура бүгүн тугу гынныгыт тугу биллигит тугу саханы биллигит көрдүгүт диэн ыйытаан кэпсэтэн аны этиэттиэн таабырыннары остуориялары куруук оттон хайыһа туун бэм оҕолорбор таабырын таабырын таайсан остуоруйа кэпсэтиһэн диэбит курдугуттан ити хоһоон ырыа үөрэтэн фольклор орбун оттон ол курдук оттон хаҥараллар диэххэ бэм оҕолорум нууччалыы даҕаны саҥараллар сахалыы даҕаны саҥараллар диэбит курдук сахалыы сакка уонна нууччалыы эмиэ сакка уонна киһи нууччалыы билиэ оҕом диэн таныман наада диэм хим бир билиэхтэрэ билиҥҥи үйэҕэ иһин билбилэр нууччалы. Оны хороох төрөпүттэр били мин оҕолом оҕом нууччалы аҥарар чой ордук айдылаах болу дии саныыр сыһан Игинен бұл олық төрөппүт дылынан саныр, толкуйдур, чөйдік саңарар оға атын омук тылларын эме ордук үчөйдік бағылыр диен оттон мәнеға пәттері болу Булла. Бу билигин аҕыйах мүнүүтэ хаалланон бары тахсыаххайын сөп били хаҥара олордо харахсан хаалбат гына бары тахсыаххайын онтон ону төттөрү бу же ссылканнан баттаан киириэххайын сөп Сөп. аха онтон салҕыахпыт онно